Os ych chi'n swyddog mewn eglwys angydffurfiol yng Nghymru y dyddiau yma, mi fyddwch chi'n siŵr o fod wedi dod ar draws enw y gwestai yn y rhifyn hwn o'r cwmni bach. Y gwestai y tro yma yw Julie Edwards, ac mae hi'n swyddog diogelu a hyfforddiant gyda'r Panel Diogelu Cyd-enwadol. Mae Julie'n treulio rhan fwyaf ei hamser yn gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg, ond, fel y gwelwch chi yn y rhifyn yma, nid un o Gymru yw Julie. Mwynhewch! Wel, Julie Edwards, diolch yn gytuno i fod yn gwmni bach i fi heddi, ac mae'n Braf dy gael di yma, yr holl ffordd o'r Parc yn y Bala. Diolch yn fawr, mae'n braf bod yma, yn y glaw, yn Abertawe. Wel, a mi ddylsyn ni ddechrau drwy weud, how do, Julie? Wel, ie.
Achos, you're not from round here. No. Rho chydig o dy hanes i ni, un o ble wyt ti? OK, so Julie, Julie o'n i. Um, yeah, ges i'n ngeni yn Swydd Efrog, yn Pontefract, um, a o'n i yna nes, ww, rhyw wyth oed a wedyn symud i fyny i'r Gogledd Dwyrain ddim yn bell o Newcastle a fan'na o'n i nes i mi gadael cartre a ie so dwi'n falch iawn bod dwi'n un o'r Gogledd, mae hwnna'n bwysig iawn i mi. Ie, a, a sut magwraeth ges di? Mae, mae gen ti chwaer? Oes, mae gen i un chwaer, um, yeah, digon aferol, um, dad yn um, athro, mam yn gweithio mewn swyddfa Y pedwar ohonon ni yn byw mewn pentre bach um, a ymweld â teulu estynedig yn aml. Oedd mam a dad yn dod o'r un pentre, pentre um, Pwll Glo yn, yn Swydd Durham. Yeah. Um, yeah. Bobl Bobl call, bobl traed ar y ddeia go iawn. Um, yeah, um, yeah. O'n i wrth y modd efo teulu a ffrindiau. Yeah. Yeah, dim byd mawr, eitha yeah. syml. Yeah. A, a beth y pentre Cro Crwc? Cro Crwc, yeah.
O'n i erioed wedi clywed am Cro Crwc tan i ti sôn. Na, na. Lle bach, oedd hwnna yeah. yn Pentre Pwll Glo, ond ddim, ddim o fan oedd mam a dad yn dod, ond ie, yeah, just rhyw chwe milltir o Newcastle. Ie. Yeah. Ie. Yeah. Yeah. Lle, lle braf, um, ie, yeah, reit ar ffin um, Northumberland, so lot, ie, yeah, so pentre bach a ceia, so o'n yeah. i'n crwydro, y dyddiau pan oeddech chi just yn gallu crwydro yeah. plant weddol ifanc yn crwydro ceia efo'r ci. Am amser hir.
Ie, yeah, yeah. yeah, tyd yn ôl pan mae Goleuadau stryd yn dod yn ôl. Fel, fel swyddog diogelu, mae hwnna'n hollol shocking y dyddiau yma, ond fel na oedd, uh, dwi'n dangos yn oed, ond yeah. Yeah, fel na oedd yeah. i, i bawb, rhyddid, beics a chwarae yeah. a yeah, allan yn y, yn y wlad. Braf.
A mi ddewn ni at y swydd di, ti'n gweithio mm. fel uh, swyddog diogelu a hyfforddiant gyda'r um, enwadau i gyd, mm. cyd-enwadol, yn yeah. Mi siaradwn yeah. ni am hwnna nes yeah. mlaen, ond so, Sut berson oeddet ti yn ifanc? Sut un oedd y Julie ifanc? Yym, o'n i'n swil iawn. O'n i'n person andros o swil, a m- bobl sy'n nabod fi rŵan yn ffindio hynny eitha anodd i gredu, 'c'os dwi'n rhywun sy'n licio siarad a dwi'n licio ca'l hwyl. Yym, ie, hapus, dim issues yn yn yr ysgol... Mm. ...dy- dim dim issues yn y teulu, popeth yn... Ie. ...hapus ac yn straightforward, ond Fedra i ddeud rhywbeth nath rili newid y mywyd. Nes i dod i ffydd pan o'n i'n 16. Um, o'n i di... Wel, o'n i'n di mynd i'r eglwys, digwydd bod, pan o'n i'n iau um, a, a wedyn di stopio mynd ar ôl cael yn confirmio o'n i'n a ddeg oed. Mm. A wedyn pan o'n i'n tua wel, 16 y flwyddyn o'n i'n neud tygau, uh, lefel o fel, fel nes i, um, Oedd un o ffrindiau gorau fi yn dod i ffydd ac o'n i'n weld wahaniaeth mawr yn ei bywyd hi. Ie. A nes i dechrau mynd i'r cyfafodydd ac yn yn raddol oedd o ddim byd dramatic ond yn raddol o'n i'n o'n i'n yym ie dechrau gweddio a a dechrau gofyn i Dduw helpu fi. O ti'n hoffi be weles di? Yr yr newid yma yn dy ffrind? Ie ie ie. Oedd o'n oedd o'n rili dramatic a a ie a dechrau mynd i'r i'r capel efo hi, a, yn arbennig y grŵp bobl ifanc. Yeah. A dwi'n cofio, be nath really taro fi, o pan oedden nhw'n gweddio, oedden nhw'n mynd round y room yn gweddio, mm. ac yn i wrth gwrs yn, o, dwi ddim eisiau gwneud hynny, mm. ond, ie, um, yeah, yn, yn, fel o'n i'n dod i fyny at y tygau, nes i wneud rhyw gweddi, dyw os ti yna, please wneud i helpu fi, dwi'n really stryglo efo mm. hyn. Mm. A wedyn, dwi'n cofio cael y canlyniadau ac eistedd ar y grisiau a darllen nhw a meddwl, ww, dwi wedi gwneud yn well nac o'n i'n disgwyl. O'n i'n meddwl, ww, ella oedd na rhywbeth yn y gweddi na. Mm. A nes i, dwi'n meddwl o ddifri o fanna yn dechrau mynd bob wythnos, mynd i'r gwasanaeth, mynd i'r grŵp pobl ifanc a ymhen ychydig o fisoedd yn sylwi, actually, mae hyn yn real i fi. rŵan. Yeah. Mae hynny'n bwysig i fi. So oedd hwnna 16 oed, yeah. a dwi'n dipyn mwy na 16, a dwi, dwi heb troi yn ôl. Mae, mae di bod yn ran hollol sylfaenol, yeah. hollol pwysig o'n yeah. mywyd i es hynny. A, ie, yeah, o'n i'n digon hapus cynt, ond um, swn i'n deud bod hynny rili really di dod â fath tangnefedd yeah. a fath hapusrwydd. Yeah. A A dwi'n ymwybodol bod Duw di arwain fi trwy mywyd i. Mm. Mm. Um, so.
A beth am y teulu? Sut, sut oedden nhw'n teimlo ynglyn â hyn? Mae hyn yn rhywbeth eitha, eitha dramatic i ddigwydd. Mm. Um, yeah. Beth, sut, beth yeah. oedd ymateb? Oedden nhw ddim yn erbyn, fel yn dweud, oedden nhw di annog fi mynd i'r eglwys pan o'n i'n iau. Oedden ni ddim yn mynd fel teulu mm. o gwbl. Yeah. Um, ond oedd na ddim gwrthwynebiad mm. o gwbl pan o'n i'n dechrau mynd yn, yn reolaidd. Dwi'n meddwl, nath o, nes nath e ca'l fi yn ryw amser da o'n i heb ca'l amser rili i ca'l ryw rebelion mawr a t'o' mynd i'r mynd i'r capel o'dd o'n peth weddol saff re- weddol da t'o' o'n i efo bobol da. Ie. Yym ie dim ond nw'n odden nw'n cefnogol ac yn... Ie. ...ac yn hapus iawn yym. Ie, a dwi isio iddyn nhw weld, fel o'n i wedi weld yn 'y ffrind, dwi isio iddyn nhw wedi weld fi yn magu hyder a bod, bod gen i, ie, bod ni, o'n i'n hapus ac... Mm. Ie. Yeah.
Yeah. A beth am uh, dy ddyleit di um, yn ystod uh, y cyfnod yna? Beth oedd yn dy wneud di'n hapus? Ti allan i gapel a ffydd, mm. Beth oeddet ti'n hoffi gwneud? Yym, wel, oedd hwnna'n cymryd lot o, lot o'r amser. Pan dwi'n sbio nôl, o'n i'n meddwl ella oedd o'n cymryd gomod o amser. Yeah. Ond um, o'n i, dwi, dwi wastad di bod yn rhywun sy'n licio crefft a licio okay. cerdded yeah. a mynd ar ei beic a yeah. pethau digon, digon syml. Dwi erioed di bod yn person yeah. sporty. Ond, ie, yeah, just, yeah, dwi'n... Ie, ti'n gweud wrth ei ddoe, oherwydd bod ti'n gwisgo spectol, sy'n rhywun taflu pel at y ti, Ie, dim dw- gobeth. Ie, dwi siŵr dyn nhw ddim yn O, neud heb dy hyn sbectol. rwan, ond um, pan o'n i yn ysgol, pan o'n i'n cael yn barod i wneud um, chwaraeon, oedden nhw'n mynnu bod ni'n tynnu sbectol. O. Wel, dwi'n dwi short-sighted, so Ie. mae hwnna'n peth eitha wirion. so, o'n i'n neud chi'n hollol ddall, a wedyn taflu peli ato chi. So, Ie. o'n i, o'n i, dwi'n eitha tal, so o'n i'n gallu redeg yn sydyn, ond na, oedd lot well gennau rhyw efo Ie. papur a siswn a glid, a dwi dal Hyd heddiw, dwi 'di ail darganfod, es i'r plant gadael catre, da chi'n cael mwy o amser, dwi 'di ail ail darganfod hynny a rili mwynhau neud cardiau a pethe felly. Ma' 'na bethe, ma' 'na rywbeth mwy ymarferol yn y tŷ. Ie. Rwbeth creadigol ymarferol. Ie. Ie. Sydd yn... Ie. ...sydd yn rwbeth hyfryd hefyd yndyw e? Ie. Ie. Ie. Do. Yy amser iawn yn yr ysgol a... Hmm. ...a chymuned a chymdeithas... Ie dim dim issues dwi'n... ...o gyfeillion... ...ffodus iawn.
Ie.
Yym yn enwedig drwy'r eglwys. Hmm. um, yn, yn cynnal ac yn a um, bywyd cymdeithasol yep. da hefyd, yep. ynddo fe? Ble is ti o fanna? O cro crwc i ble? Reit, wel, gan, well, o'n i wedi cael dwy flynedd, erbyn i mi gorffen lefel A, um, o'n i wedi cael dwy flynedd o byw bywyd ffydd, ac o'n i, um, o'n i eisiau mynd i prifysgol, ond Oedd, oedd um, blwyddyn gap yn rhywbeth weddol newydd yeah, pryd yeah. hynny, ond dwi'n dwi hollol sio pam ges i syniad yn ymhen, ond dyna be o'n i eisiau hmm. wneud. Mm. A nes i treulio flwyddyn efo rhyw cynllun o'r enw Time for God, um, does what it says on the tin. um, ac oedd o'n cynllun, wel, gwirfoddol, o'n i'n cael rhyw fath o pres poced, Yym, ac o'n i'n endio i fyny yn gweithio yn Llundan, yn Methodist International House. Ie. Yeah. Um, oedd o'n um, fel, um, yeah, students residence really, i, ac oedd y, y Methodist International House yn creu catre i myfyrwyr o rownd y byd dod. Yeah. Um, ac oedd o jyst rhyw lefel arall o ofal. Um, a oedd o'n sefydliad Crisnogol, wrth gwrs. Ac oedd fi a un hogan arall yna fel gwirfoddolwyr bod yn rhan o'r croeso yna. So oeddwn ni'n, um, yeah, oeddwn ni'n neud y pethau ymarferol, o'n i'n llnau, o'n i'n gweini bwyd ac yn yeah, y blaen. Yeah. Ond hefyd o'n i'n rhan o bywyd y lle. Yeah. Um, a, you know, a oedd o'n bwysig bod gen i ffydd yn gallu siarad a rannu ffydd efo, yeah. efo rhai eraill. Ond yeah. oedd o'n profiad anhygol i hogan o'r Gogledd, o'n i heb teithio llawer pan ni'n tyfu i fyny, i ffindio fy hun yn Llundain, reit wrth ymyl Kensington Gardens, lle bendigedig i glanio. A nid just hynny, ond bod yna bobl o rownd y byd yn dod i fanna. Yeah. So oedd gen i ffrindiau, fel oedd gadael catra, da chi yn tuedd i wneud ffrindiau da. Yeah. Ac oedd ffrindiau da fi yn dod o rownd y byd, um, ac just i clywed storïau a clywed hanes nhw. Mae hwnna'n seismic mewn ffordd. Mi oedd, mi oedd. Achos dwi'n dwi dwi dychmygu'r pentre bach yma yng Ngogledd Lloegr. Yeah. Yn bentre bach gwledig, fel ti'n yeah, gweud, gyda... Yeah. Dim, dim llawer o bobl yn y gymuned, pawb yn nabod i gilydd, yeah. pawb yn yeah. gwybod hanes i gilydd, a dyma ti yn mynd i Kensington o yeah. bob man yeah. yn Llundain, a mae'r byd i gyd yn dod yno. Yeah. Yeah. Yeah. Waw! Yeah, mi oedd o'n waw, yeah. ac o'n i'n wrth y modd. O'n i'n mor hapus. Nes i mwynhau bob eiliad. Yeah. Um, yeah. Yeah, really, really yeah. mwynhau. Um, oedd o bach o'r sioc, dwi'n cofio, o'n i'n arfer mynd am dro bob pynawn i'r parc. Oedd gen i ddim llawr o bres, o'n i'n cerdded i bob man, a dwi'n cofio darganfod bod y, y parciau i gyd yn Llundain, mwy na lai, yn linked. So, right. Yym, you know, o'n i'n gallu cerdded y holl ffordd o, o Bayswater, o'n i ochr, ochr arall, Kensington di'r ochr arall i'r parc, yeah. o'n i yn ochr Bayswater. N- gallu cerdded y holl ffordd i Buckingham Palace, hmm. heb mm. really bod ar strydydd mawr, ond o'n i'n cerdded a gwenu a pawb a deud helo, yn union fel da chi'n neud yn, yn, yn y gogledd. a o'n i'n sylwi, oedd hwnna'n peth eitha berig i wneud, oedd rhaid i mi ddysgu cerdded a sbi ar y llawr, cos os o'n i'n gwenu a deud helo i pawb, o'n i'n um, denu, ella bobl o'n i ddim i fod i denu, yeah. you know, so o'n i'n gofod dysgu yn sydyn iawn. Ond, bywyd yeah.
dinesig a dysgu yeah. sut mae yeah, yeah, tramwyo, ie, yeah. um, yeah, yeah. mewn bywyd dinesig. Dwi'n gwybod yn dilyn y cyfnod yna, o ti'n teimlo bod gen ti um, sel dros fynd tramor mm. a dysgu iaith arall mm. Mm. A, a rannu dy, um, dy gariad, dy ffydd ac yn y blaen yeah. mewn man nad oedd yma. Ie, yeah, ie. Yeah. So, does dy profiad yna, a dwi ddim yn holl o sio o'r amserlen, dwi'n cofio amserlen, ond i'n cofio ni wedi mynd i'r Keswick Convention, mm. a dwi'n cofio mynd ymlaen i deud, dwi eisiau roi y mywyd Yym, fel gwasanaeth i Dduw. Ie. Ac oedd, oedd rhywbeth di deffro yna i ynglyn â cenhadu... Mm. ...tramor a, tibod, di, di, fel, fel dych chi'n dweud, o'n i di cwrdd â lot o bobl o, o wledydd... Mm. ...eraill, so dyna be o'n i'n disgwyl. Yym, a es i i'r, i'r Prifysgol Manceinion... Mm. ...yym, hwnna oedd y cam nesa, so Llundain i Manceinion. A o'n i'n neud lot o waith efo Undeb Cristnogol. O'n i yr yym yr Ysgrifennydd Cenhadol ar yr Undeb yy Cristnogol. Ac wrth hynny, o'dd 'na dau elfen i hynny. O'n i'n neud gwaith efo yym myfyrwyr o tramor. Ie. A dyna be' o'n i 'di bod yn neud yn Llunden. Ie. A'r ochor arall oedd yn yn jys rhannu gwybodaeth efo'r Undeb Cristnogol am cenhadaeth yym Cristnogol gyffredinol. Ie. So fel rhan o hynny, um, yn ystod y gwyliau um, tra ni yn, yn coleg, o'n i'n gweithio efo North Africa Mission. Iawn. Dim, dim cofio'n iawn sut, sut o'n i wedi ffindio, uh, er, um, ffindio nhw. Yeah. Ond wrth gwrs, oedden nhw'n cenhadu efo um, gwledydd Muslim. A dyna be o'n i'n neud yn y ngwyliau yn Llundain. O'n i'n cenhad... Mm. O'n i'n dysgu am, am Islam a wedyn rannu ffydd Crisnogol fi efo, efo Mwslemiad. So... A fanna o ti'n meddwl o ti'n mynd i fynd, yeah, yndyfe? Yeah, um, yeah. Ac i ddysgu iaith arall, pa iaith oedd yr iaith well, o ti'n meddwl well, bydde ti'n dysgu? Oedd, Gogledd Africa yn really den i fi. Mm. So o'n i'n disgwyl bydd rhaid i fi dysgu um, Arabic. Yeah.

Polisi cymdeithasol. So, social policy. So. Oherwydd, oeddet ti'n meddwl hefyd, yn ogystal â'r um, y yr angen i'r awydd yma i hmm. fynd i gynhadu, mi oedd gwaith cymdeithasol yn rhywbeth oedd yn yeah, apelio yeah, ti hefyd. Yeah, Dwi'n dwi siŵr jyst wrth mynd yn efo um, gyrfa, twod, pan ti'n cael y cyfweliad gyrfa yeah. a ti'n neud rhyw tick boxes ac oedd hwnna, o oh ie, yeah, dwi'n meddwl bod ni'n licio fod yn greithraig cymdeithasol. Dwi eisiau helpu bobl, dwi eisiau yeah. bod yn person defnyddiol. Um, yeah, so oedd gen i y ddau peth ochr, ochr yn ochr yeah. um, yn y meddwl i. Yeah. A tra ti ym Manceinion, nes ti gwrdd a rhywun nath newid dy fywyd di. Ie. O'r pwynt yna, le o' ti'n meddwl bod ti'n mynd i Ogledd Affrica, lle oeddet ti'n meddwl byddet ti'n mynd i weithio, falle, um, os nad Gogledd Affrica, yn bendant yn Lloegr, um, yn y maes um, gweithio cymdeithasol. Yeah. Nes ti gwrdd yn pwy oedd y person nes ti gwrdd yeah. So Howell, si, yeah, yng, yng ngŵr o, wel, ydy o'n 35 mlynedd, rhywbeth, rhywbeth felly. Right. Um, so, Oedd o 'di dod o Wrecsam i Manceinion ac o'n i 'di dod o Newcastle i Manceinion a yn y, dwi'n meddwl, y mis Ionawr cynta o'n i yna, oedd y ddau ohonyn ni um, ar um, uh, efo'r undeb Crisnogol, oedd o'n i wedi mynd ar retreat. Um, o'n i ddim wedi siarad efo fo cyn hynny, um, ac yn ystod yr, yr gyfnod, oedd o'n i wedi mynd i Cynmel Hall yn, yn Gogledd Cymru. A oedd criw ohoni di 'di mynd am dro. A dwi'n cofio ar y bont dros yr A55, mae rhaid ni 'di stopio edrych am ryw reswm, a dwi'n cofio deud, um, dwi'n gwybod os dylai ddeud hyn yn cyhoeddus, ond um, cofio deud,

I rest my case. Ond dwi ddim yn... Dwi, does gen i ddim syniad sut nathon ni mynd ymlaen i fod yn ffrindiau. Ar ôl, wrth gwrs, dwi'n ymddiheuro yn fawr am yr agwedd dylornus ofnadwy na. Dwi'n dwi, dwi hapus iawn i ddeud, dwi'n gwybod lot well erbyn hyn. Ond, um, Ie, yeah, so fanna, fanna nathon ni cychwyn, ond yeah. um, yeah, rhywsut nathon ni dod yn ffrindiau da, yeah. ac ymhen rei fisoedd, o'n i, um, o'n i dechrau mynd allan efo'n gilydd, yeah. a, yeah, a priodi syth, mwy na lai syth ar ôl, ar ôl coleg. A sut um, mateb Y ga- y- roth y teulu i Hywel yn dod mewn i'w teulu nhw? Um, wel, gan bod nhw'n bobl anwylb, m- fel mae pawb yn gwybod, Ie. bobl yn y gogledd yn hynod o gyfeillgar. Ie. So, ie, yeah, oedden nhw'n, ie, yeah, croesawu Ie. fo. A ond y ffaith bod yn siarad Cymraeg? Yy, Ie, yeah, oedd hwnna bach o syndod. Ie. Yeah. I, yeah, i fod yn hollol onest, o'n i ddim yn gwybod am y iaith Cymraeg. Yeah, yeah. Um, cyn i mi cwrdd â Howell, mm. really, oedd Cymraeg ddim yn, doedd e ddim ar ei da fi. Mm. E, um, dwi'n cofio o'n i wedi mynd dod ar wyliau pan o'n i'n tua 40 oed, Yym, i, i Shell Island, um, Mochras, um, o Newcastle. Dwi'n cofio taith andros o hir. Mm. A dwi'n cofio prynu um, rhyw phrase book yn Dolgellau neu Dolgelau, fel o'n i'n galw o. Yn ystod y gwyliau, o'n i wedi mynd i Dolgelau i, i Betsy Coed, mm. a, well, Betsy Coed, dwi'n meddwl, o'n mm. i'n... Ond, yeah, ond rhywsut oedd hwnna ddim di roi yn neges i fi bod Cymraeg yn iaith go iawn. Ie, ie, ie, ie. Yym, so dwi'n cofio pan o'n i'n dod i nabod Hywel a clywed bod o'n dod o jyst ryw 50 rhywbeth milltir o Manceinion, ond bod o'n y iaith cynta'n iaith wahanol, oedd hwnna yn... yn o'n i ddim yn dallt hynny, oedd hwnna tu allan i'm mhrofiad i. Mae hwnna'n rhyfeddod i fi o hyd yn bod yeah. ni'n medru byw ar yr ynysoedd yma, bod yeah. ni'n ni ymwybodol o gymaint yn Lloegr, ond Dyw Lloegr fel arfer ddim yn ymwybodol o'r na, gwledydd na, eraill. Na. Um, a dwi'n dwi sioct a dwi'n yeah. yeah, dwi drist. Yeah, yeah, yeah. Uh, a, ond yeah. dyna, dyna oedd, oedd y reality yeah. yn anffodus. Dwi'n gwybod, um, nes ti sôn am dy daid bod ei ddechrau chydig bach yn drwg dybus, oh, falle? O, yndi, yndi, yndi.
Um, yeah, cos, well, 'di gweithio mewn pwll glo o hyd ei oes. Ie. A 'di gweithio yn ystod y, um, yeah, y streic mm. mawr gyffredinol yeah. yn 1926. Ie. Yeah. A yeah, dwi ddim yn gwybod y hanes Na. i gyd, ond dwi'n gwybod oedd um, efallai rei yn De Cymru a rei yn, um, ar y Durham Coalfield ddim yn yeah, yn cyd-weld. Ddim, ddim yn cyd-weld. Na. Ac er bod Howell yn ddim yn dod o agos i... Yeah. i uh, yeah, oedd, oedd e'n poeni mae Cymro oedd e, ac felly a bod enw drwg gan y oes. Cymru, felly yn hynny o beth. Oes. Yeah, ond oes. mi weithiodd popeth mas yeah, iawn yeah. yn diwedd. Yeah, oedd yeah. yeah. Mae Howell yn lyflu, so yeah. pawb yn weld hynny. Nid just y fi, oedd gweddill y teulu yn dweud hynny hefyd. So, popeth yn iawn. Felly, um, priodi yn fuan ar ôl gorffen yeah. cwrs, ac i ble eithoch chi wedyn? Yy, Llundain.
So, erbyn i mi yym gorffen yn coleg, o'dd Hywel yn gweithio yn Llundain yn barod efo London City Mission. Ia. So, peth naturiol oedd i fi mynd lawr i Lundain. Ia. A gawson ni dwy flynedd yn Llundain. Yym, a o'dd o da- wel o'dd o'n gweithio i London City Mission a wedyn nath o gweithio banc am flwyddyn, mm. ac syth o coleg ges i swydd efo um, y gwasanaeth sifil fel um, arolygwr um, yswiriant genedlaethol. So, right.
Yeah. Yeah. So, o'n i wedi wneud cais i'r DHSS mm. ar ôl y, y profiad o'r coleg, o'n i'n wneud andros o lot efo budd-daliadau. Yeah. So dyna be o'n i eisiau wneud, a nes i pasio holiadau a a cael cael yn erbyn i DHSS a deud wel dwi ddim eisiau gweithio i'r ochr um, yswiriant gwladol, dwi mm. eisiau gweithio i'r ochr budd-daliadau. Reit. A ges i swydd efo'r ochr yswiriant um, Okay.
Uh, ac oedd o'n diddorol, nes yeah. i'n mwynhau, oedd o'n hynod, hynod o diddorol. Yeah. Um, so, ges i dwy flynedd yn neud y swydd yeah. yna. A byw yn Llundain eto? Yn byw yn Llundain, yn, Marl, yeah, yn Marylebone oedd y swyddfa, ond o'n i'n byw yn Tooting. Oce, ie, ie.
Ac, ac yn gyfnod um, cychwyn priodas, yeah. bywyd newydd ac yn y blaen. Yeah. Ond fi o chi ddim yn hir, rhyw ddwy flynedd? Ie, yeah, dwy flynedd, a wedyn um, oedd Howell yn, yn oedd o'n mynd i fewn i'r weinidogaeth, so nath yeah. ni symud i Aberystwyth iddo fo. cael mynd i coleg diwinyddol. Ond ddim symud i Aberystwyth, ife Julie? Na. Na, na, na, na, na. Nathon ni, um, yeah, nathon ni cael bwthyn hyfryd yn Pontri dy Groes. So, mynd o Lundain yeah. i, yeah, i'r pentre, 12 milltir o um, Aberystwyth. Mae'n wledig iawn, Yndi. iawn ym Mhont Rhyd y Groes. Yndi. Um, dim ond un waith dwi wedi bod i Bont Rhyd y Groes, ac mae'n teimlo'n ddiarffordd iawn. Yeah. Dwi'n gofyn maddeiant pobl yeah, Bont well, Rhyd y Groes. Ti'n ond... gyrru trwy pentra, mae'n fach iawn, a wedyn yeah. mae yna rhyw ffermydd. Reit. Um, ond ie, yeah, mae'n mae, lle bach iawn. Dyna ni. Lle hyfryd iawn. Am newid bywyd. Yeah. yeah. Unwaith eto. Yeah. Ie, yeah, ond hapus iawn. Um, yeah, so, o'n i'n trio, so ni wedi licio trosglwyddo efo swydd um, o fewn y, y gwasanaeth sifil, yeah. ond nath hwnna ddim digwydd. No. So, nes, o'n i jyst chwilio am unrhyw swydd, a nes i endio i fyny yn gweithio yn y Llyfrgell Genedlaethol. Wel, am lwcus. Wel, oedd o'n profiad fendigedig. Um, yeah. Oedd ddim yn y stacks, o'n i'n gweithio yn yr adran cwdwraeth. Um, yeah, so o'n i'n oedd o'n mor diddorol. Ydy rwy'n sy'n licio crefft. Oedd o'n fel chwarae. Um, ac o'n i wedi, y swydd yn Llundan, oedd o'n swydd, o'n i'n sgwennu adroddiadau, o'n i'n delio efo, um, yeah, payrolls a eitha intense. Yeah, yeah, yeah. A gofod sgwennu popeth lawr. A wedyn yeah. nes i treulio flwyddyn yn, yn trwysio pethau, wneud pethau. Ffidlan? Na, ffidlan, ie. Yeah, mae hynna'n swnio'n amharchus iawn. Na, ddim o gwbl, mae'n rhywbeth braf am hynny. Yeah. Ond, nes ti sôn ar y cychwyn bod gen ti ddileit mewn pethau yeah, yeah. crefftus, ymarferol, yeah. creadigol. Dyma ti'n cael cyfle yeah. i ddangos dy sgiliau a dy hoffter. Yeah, Gwych. Yeah. A be, be oedd hwnna? Oedd y swydd Oedd, oedd o'n, oedd o'n swydd bach, oedd o ddim yn swydd pwysig o gwbl. Oedd o, be oedd nhw'n trio wneud yn y llyfrgell ar y pryd, oedd trosglwyddo yr holl print o'r amount oedd i'r rei newydd acid free. Yeah. So un o'r pethau o'n i fod i wneud oedd torri amounts newydd ac osod nhw mewn rhyw folder. Ond chwarae teg i'r i'r bobl yn yr adran, oedden nhw ddim yn jyst gadael i fi wneud yr un swydd yna, oedden nhw'n dysgu fi sut i trwsio pethau, sut i llnau pethau. Ges i hyd yn oed cyfle i wneud llyfrau, i dysgu bookbinding. Wrth gwrs, ar ryw lefel sylfaenol iawn, ond o'n i'n wrth fy modd, ac oedden nhw'n jyst mor hael. Wrth gwrs, ti'n sôn am delight, oedden nhw'n... dyna oedd y delight nhw, yeah. ac oedd nhw'n rannu y delight efo fi. A mae dal gen i llyfr, y llyfr nes i'n neud, fatha notebook. Yeah, yeah. Ond mae llyfr yma yn eitha enwog yn y teulu. Cos oedd o'n, o'n i'n meddwl, dwi wedi treulio dipyn amser yn neud hyn. Dwi'n falch iawn ohono fo. Dwi isio, dwi isio rhoi rhywbeth arbennig ynddo fo. A be nes i dechrau sgwennu pan o'n i'n um, disgwyl um, Rebecca, ferch, mm. cynta, sgwennu pethau o'n i eisiau cofio, mm. um, cos o'n i'n cofio pan o'n i'n disgwyl o'n i'n gofyn i mam a, be sy'n mynd i ddigwydd. A mam yeah. dweud, oh, I don't remember pet. Oedd hwnna yeah. ateb hi pob peth. O'n i'n meddwl, wel, dwi eisiau gallu cofio, so yeah. nes i sgwennu pethau lawr. A hyd heddiw, to, mae gen i tri o wirion rwan a To, yeah. pan maen nhw'n cyrraedd rhyw milestone, dwi'n mynd i cael y llyfr allan, y llyfr arbennig yma. A Felly mae'n dal i gael ei ddefnyddio? I gallu, i gallu deud wrth, wrth rieni y, y, y wirion, o oh, ia, wel, maen nhw wedi gwneud hyn yn oed yma, ond nes di wneud hyn yn... Yeah. A nes di ddim cysgu chwaith, mae hwnna'n un eitha pwysig i allu dweud. Felly, yn ystod y cyfnod yma, nethwch mm. chi gychwyn teulu. Ie, yeah. ie. Yeah. Um, ac Mae gen ti dri o blant. Oes. Uh, Oes. Becca. Yep. Sam. Yep. A Joel. Yep. Um, so sut brofiad oedd hynny? Uh, cychwyn teulu. Mm. A nes ti'n ei penderfyniad o'r pwynt hwnnw? Mae teulu Cymraeg o yeah, chi am fod. Ie, yeah. um, yeah, so fel o'n i'n dweud, o'n i ddim yn gwybod llawr am y iaith Cymraeg, ond yn amlwg yeah. oedd dod i nabod Howell a dysgu mewn cariad o Howell, o'n i'n yeah. sylwi eitha sydyn bod Cymraeg yn byw a yn bwysig. Ac oedd Howell di deud reit o dechrau, dim di roi pwysau na i ddysgu Cymraeg, ond oedd e wedi deud, os dyn ni'n cael plant yn y dyfodol, mm. um, byddai i'n methu siarad Saesneg efo nhw. Wrth gwrs. Wel, dwi'n person lot rhy busneslyd i ymdopi â hynny. So oedd hwnna y cymhelliad berffaith. Gwych!
Um, ac hefyd, um, pan o'n i... Wel, pan oedd, pan oedd Howell yn mynd i'r um, coleg diwynyddol, o'n, on i wastad yn teimlo bod o'n galwad ar y ddau ohonyn ni. Yeah, yeah. Um, oedd o'n rhywbeth o'n i'n mynd i wneud efo'n gilydd. Mm. A dwi'n cofio rhyw teimlad, oce, okay, mynd i coleg. E, o'n i wedi dechrau wneud rhyw gwersi Cymraeg, o'n i wedi wneud rhywbeth yn Manceinion, yeah. o'n i wedi wneud rhywbeth arall yn, okay. yn, um, yn Llundain. Yeah. Ond oedd o'n teimlo fel oedd o'n chwarae yn hytrach na dysgu go iawn. A wedyn, pan o'n i'n glanio yn Aberystwyth, wel, yn, well, yn gweithio yn Aberystwyth, o'n i'n mynd, dechrau mynd i cwrs pan, meddwl, oce, okay, Mae gen i pedair mlynedd mm. cyn um, byddwn ni'n, well, cyn fydd Howell yn, yn weinidog mewn yeah. ardal Cymraeg. Mae yeah. gen i pedair mlynedd i ddysgu yeah. Cymraeg. Um, Ac mi oedd y cwrs open yn un chwedlonol yn doedd? Yr un yn Llambed? Yeah. Yr well, un wyth wythnos? Wel, i ddechrau, o'n i di wneud un um, just dosbarth nos. Yeah. Um, so o'n i'n gweithio yn y llyfrgell a wedyn cwpl o o nosweithio yr wythnos, uh -huh. o'n i'n mynd i right. dosbarth nos. Yeah. Ond wrth i'r amser, to, oedd flwyddyn di mynd heibio, ac o'n i'n meddwl, o, oh, goodness, oedd pedair mlynedd yn swnio fel amser hi, di ddim yn swnio fel mm. amser hi ar rwan. Yeah. A diwedd, oedd o'n cytundeb penodol yn, yn y llyfrgell, a diwedd y, y cytundeb, o'n i'n disgwyl Beca. Ond oedd gen i cwpl o fisoedd mm, cyn oedd hi'n mm. diw a oedd yeah. y cytundeb di gorffen, so nes i wneud y cwrs. Yeah. Uh, cwrs preswyl, ond nes i just teithio bob dydd right. o Pontrid y Groes. Achos dwi'n nabod bobl sydd wedi bod ar y cwrs na, maen nhw wedi mynd mewn, yn yeah. siarad ambell i air, yeah. a maen nhw'n gadael, a maen nhw'n medru sgwrsio yn Gymraeg. Mae'n wirthiol. Yndi, yndi. A mae'n rhyw fath o flocs ar gyfer dysgu mwy, allan yn y byd go iawn. Dyna dy brofiad di? Ie, wel oedd o'n wyth wythnos, um, yna bob dydd, um, a sy'n gwych. A be oedd o'n dda, cos erbyn hynny, fel ni'n deud, o'n i wedi gwneud wahanol cyrsiau, ond o'n i'n really rwystredig, o'n yeah. i ddim yn teimlo fel o'n i'n dod ymlaen. Datblygu, ie. Yeah.
Fel o'n i yeah.
isio. Ond be oedd o'n dda am y cwrs yna, oedd pawb yn cychwyn ar y lefel basic. Ie. Ond oeddech chi'n mynd trwy pob peth. Mm. So oedd o'n delio efo ffaith bod dwi wedi dysgu pethau fan hyn a fan draw mewn wahanol ffyrdd. Dwi'n gweld.
Um, so o'n i'n mynd trwy pethau hollol sylfaenol yn eitha sydyn. Yeah. A wedyn cyrraedd y pwynt lle o'n i'n, o, dwi heb siarad fel hyn, right. ond oedd on mwy o sylw yn cael ei wneud. Dwi'n gweld. Wneud efo hynny.
Um, yeah. So oedd o'n profiad da iawn. Ond wedi deud hynny, Um, you know, o'n i'n dod allan o'r cwrs yn y... Oedd o'n rhywbryd yn mis Medi. Yeah. A dwi'n meddwl, oh, dwi dal methu siarad Cymraeg. O'n i'n meddwl oedd o'n mynd i fod yn rhyw magic a bydd yeah. popeth yn iawn. Um, ond amgylchiadau yn gweithio'n yn gwych i mi. Yeah. Cos ges i beca um, jwno dolyg ar ôl wneud y oh, cwrs yma. Yeah. A fel yn dweud, o'n i wedi penderfynu o'n i'n mynd i siarad Cymraeg efo mhlentyn. Um, ac oedd o'n braf iawn, cos wrth gwrs i ddechrau oedd hi ddim yn cywir o fi na. oedd o'n eitha anodd siarad Cymraeg efo Howell, cos o'n eisiau cael sgwrs go iawn efo fo. Ac o'ch chi wedi eisiau gosod yeah. y patrwm yeah. cyfathrebu, yeah, doeddech? Yn union, yeah. yn union. So, um, yeah, so just Dechreuodd dechrau siarad Cymraeg efo hi a o'n i'n fan mawr o Slot Meithrin a Martin Geraint. Ni gyd yn fan mawr o Martin Geraint. Ond ie, oedd o'n a wcw. Ac oedd o'n help, oedd o'n help masif a gallu darllen darllen llyfrau Cymraeg a gwylio rhaglenni plant. Oedd y lefel perffaith. Gwych. Ar gyfer tyfu mewn i'r Gymraeg gyda plentyn. A wedyn dwy flynedd lawr y lein, Um, oedd Howell di gorffen yn coleg mm. um, a o'n i'n symud i'r um, gofalaeth cynta yn mm. chwilog. Reit. Ac o'n i, oedd hwnna y pedau mlynedd o'n i wedi bod yn Aberystwyth. Yeah. O'n i'n dal, o'n i'n meddwl, oh, dwi dal methu siarad Cymraeg. E, ond glanio yn chwilog, dechrau siarad yeah. efo bobl, A dwi'n cofio weld y surprise a wynebau nhw. You know, oedden nhw wedi clywed, o, Graig y Gweinidog yn dysgu Cymraeg. Ie, ie, ie, ie. Ond ella ddim yn disgwyl llawer. Gallai hwnna olygu unrhyw beth yn gall. Ie, yn union. Ddim yn disgwyl llawer gen y fi. A, a dwi'n cofio weld y surprise a wynebau nhw bod dwi'n actually yn gallu wneud. Ond mwy na hynny, dwi'n siarad na surprise a wyneb Dyna fi. ni, ie, yeah, ie.
Yeah. A ni ddim yn gwybod ni'n gallu siarad Cymraeg. Gwych, ie. Yeah, a dwi yeah. di, ers hynny, dwi wedi dysgu Cymraeg fel tutor. Um, a dwi wedi defnyddio profiad yna i dweud, you know, paid â disgwyl nes bod ti'n teimlo bod y iaith diffurfio cyn i chi siarad. Wrth siarad, dyna sut mae'n dod. Yeah. A dwi, debyg, tas ni wedi dechrau siarad go iawn flwyddyn yn gynt, i bobl ar wahân i, i Becca, yeah. ella fyswn ni wedi Di, wel, di dechrau yn, yn gynt, ond ie, yeah. oedd, oedd o ddim yn amser hir, ond ie, yeah, dwi yn cofio, ie. Yeah. Dwi'n meddwl, tas ni ddim di symud i'r ardal mor Cymreig yeah. a chwilog pryd hynny. Um, ella bas ni un o'r bobl ma sy'n deud, o oh, ie, yeah, dwi'n dysgu Cymraeg, ond dwi'n dwi yeah. licio siarad. Trochiad cyfan gwbl yeah, yeah. Yn, yr, yn y gymuned. Ie. Yeah, yeah. um, yeah. yeah. A sut brofiad oedd ei fod yn wraig i wneudog? Um, Oedd o'n, o'n i'n nerfus iawn, o'n i'n teimlo, yeah. o'n i ddim yn dallt y system. Right. o'n i ddim yn dallt ben i fod i wneud, o'n i heb cael y magu mewn capel. Yeah. Um, o'n i, yeah, o'n i ddim yn gwybod y tref. A, a Presbyteriaid. Ie, yeah, yeah, yeah, Eglwys yeah. Presbyteraidd yeah. Cymru. A Ie, yeah, so oedd o'n hollol dierth, a pethau fel y chwiorydd, oedd y, oedd y patrwm bod gwraig y gweinidog yn, um, yn cydeirio Yikes. Pethau. A to, o'n i just about yn sylwi o'n i'n gallu siarad Cymraeg. Ie, yeah, ie. Yeah. Ddim yn nabod bobl. Ie. Yeah. A ffindio fy hun mewn sefyllfa lle o'n i fod i sefyll i fyny a cyflwyno uh, gwraig gwadd. Ie, ie. Lle oedd pawb yn y stafell yn nabod, nabod nhw'n dda iawn. Yeah. Ac o'n i ddim yn gwybod wir be ni fod i wneud, a yeah, ddim yn dallt yeah. y drefn. Yeah. Ond, ie, um, yeah, nes i rhywsut trwy ddo fo, ond oedd o'n, oedd o'n amser digon digon stressful. Ond, um, a to, o'n i'n brysur iawn. Yeah. Ma, ebyn, ebyn i ni Glanion chwilog oedd gen i. Oedd Becca yn dwy a Sam yn babi. Reit. So, ie, yeah, o'n i'n... Teulu yeah, bach. Teulu bach a brysur, yeah. ond amser da iawn hefyd. Ar ran yng Nghymraeg oedd o'n dda iawn, ond hefyd ar ran... Ie, yeah, ar ran dod i nabod bobl, to, does dim byd well na cael plant bach i helpu ti dod i nabod bobl. O'n i wedi bod yn rhan o'r grŵp ma, mae Flentyn, yn llannu lar, to, efo right, criw yeah. o'r um, antenatal class, o'n i, mm. di dechrau mynd yeah. i grŵp yna, a clyr, glanio'n chwilog a ffindio doedd na ddim um, yeah. cilch ti a fi. Fyna, o, oh, wna i cychwyn un. Ac oedd hon... Wel, ardderchog. Wel, ie. Yeah, yeah. Ac oedd, oedd, oedd rei dod i ffydd trwy hynny hyd yn Gosh, oed. A yeah. no, dyna sut nes i wneud ffrindiau Gwych. Ffrindiau da. Ie. Um, so ie, yeah, amser, amser hapus, amser braf, amser, yeah. amser syml iawn. So am yeah. faint fi o chi yn ynghylch chwilog? Um, 12 mlynedd right. i gyd. Ac erbyn hynny, oedd Joel yeah. wedi cyrraedd? Ie, yeah. yeah. oedd Joel, ie, yeah, so mae yna 5 mlynedd rhwng Sam a Joel, so ie. Yeah. Ie. Yeah. Yeah. braf iawn. Ac o chwilog i ble? I Bae Colwyn. Um, newid byd eto. Gai just ddweud, mae yna batrwm fan hyn yn datblygu o fynd, nid just o un man i fan arall, ond o wedd newid amgylchiadau yn llwyr. Bai colwyr. um, yeah, oedd hwnna, yeah. Oedd, Y ffordd nath hynny digwydd, oeddwn i wedi bod, dyn nabod lot o bobl um, ar draws Cymru, um, a oeddwn i wedi dod i nabod um, Pete, Pete Levers, oedd yn arwain eglwys yn, yn Baicolwyn, um, a nath o gwahodd gwahodd ni i fynd yna. Oedd yeah. ganddo fo diddordeb yn, yn ymestyn y gwaith yn y capel right. yna um, i gynnwys Cymraeg yeah. a Yeah, on... Felly'r eglwys nawr, Antioch? Antioch yn um, Bae Colwyn. Yeah. Ac eglwys wahanol, nid yeah. eglwys Presbyteraidd, Na. eglwys annibynnol, yeah. um, eglwys uh, efengelaidd, mwy... Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Um, ond Saesneg, Saesneg... Yeah. Yeah. yeah. Ac oedd 'na elfen o Gymraeg, ond isio yeah. mwy? Ie, yeah, yeah, oedden nhw isio mwy, yeah. ond ie, yeah, a dyna oedd um, weledigaeth ni hefyd. Yeah, yeah. Um, oedd o'n eglwys brysur iawn, yeah. lot yn mynd ymlaen, sure. cefnogi lot o bobl efo anghenion eitha dwys a yeah. um, oedd o'n gyfnod braf iawn. Oedd o'n braf iawn i'r plant hefyd, cos oedd na, oedd na gwaith bobl ifanc a yeah. no, oedd o'n Ie, yeah, oedd, oedd o'n braf iawn. Fel, fel dweud, dwi, yeah. dwi wedi bod yn cyfforddus mewn cymaint o, o wahanol um, capeli. Yeah, um, Ti'n agored iawn i bob yeah, math o bethau, yeah, yeah, o bob cwr. Yeah, nes, i, yeah.
nes i'n newydd meddwl hyn. Pan o'n i yn Llundan yn wneud y blwyddyn gap, ac o'n i wedi cymryd yn caniatal, bas o'n i eisiau mynd i'r eglwys rili really bywiog pryd hynny. Yeah. Cos yr eglwys lle ddes i'r ffydd, oedd o ddim yn bywiog iawn, oedd 'na yeah. oedd 'na gwaith bobl ifanc, ond o'n i'n eitha licio yr ochr um, carismataidd. Yeah. Ond um, nes i endio i fyny mewn rhyw Presbyterian Free Church of Scotland. Yn Llundain. Yn Llundain.
a reswm dros hynny, cos o'n i'n, oedd na criw o Iwerddon yn mynd i fanna. Ie. Yeah. Ac o'n i wedi trio yr eglwysi mawr bywiog, Yym, a jyst teimlo na goll, oedd neb yn callach os o'n i yna neu beidio. Na, wy'n deall, ie, ie. A wedyn, um, Nicholas Cole Abbey oedd enw y, yr, yr, yr capel na. Okay. Ac oedd nhw'n canu, oedd nhw'n canu salmau yn y company. Ac o'n i'n oth y modd. Oh. A wedyn, you know, eglwys Pentecostal capel traddodiadol yeah. Eglwys Anglicanaidd. Dwi just caru Duw. Cyfan, yn union. Yn, bod na, yeah. bod na, yeah. yeah. Mae'n sawl ffordd o fynegu. Yeah. A yeah. dwi'n meddwl, dwi'n dwi am meddwl bod Duw di arwain fi llefydd wahanol. Yeah. Ella mae yna rhyw elfen yn, yn, y, yn y St Nicholas Cole Abbey, oedd yn paratoi fi ar gyfer bywyd capel sydd wedi yeah. bod rhan fwyf o, yeah, yeah. o mywyd yeah, i erbyn yeah, yeah, hyn. Yeah. Ond ie, yeah, so Ie, o'n i'n naw mlynedd hapus iawn yn... Ym Mae Colwyn. Ym Mae Colwyn. Ie. Er bod Mae Colwyn yn teimlo fel Lloegr. Twod, os oedd na pel-droed ymlaen, twod, ac oedd jyst y, y baneri Lloegr, Lloegr. ym mhob man. Ie, ie, ie. Meddwl, ie, ie. gallu bod yn Lerpwl neu Birmingham. Ie, ie, ie, ie. Taswn i wedi rhoi um, baner Cymraeg, dwi'n meddwl bys ni wedi teimlo bach yn... Ww, you know. Estron.
Ie. Ie. Ie, ond... Um... Y teulu'n tyfu Oeddet ti'n gweithio hefyd? O'n, o'n.
O'n i wedi dechrau gweithio pan o'n i dal yn chwilog. Mm. Um, o'n i wedi, wel, fel, pan oedd y plant yn ysgol feithrin, mm. o'n i wedi fatha helpu allan a mm. di ffindio fy hun yn wneud swydd un i un efo plant efo anghenion yeah. arbennig. Yeah. A wedyn, um, well, pan oedd Joel yn babi, o'n i dechrau teimlo o'n i eisiau gwneud mwy yeah. tu allan i'r catre, a nes i weld a cael swydd yn gweithio efo plant anabl yn Cyngor Gwynedd. Um, so o'n i'n, oedd y gwasanaeth newydd i gefnogi plant anabl yn cychwyn. Reit. A ges i swydd fel y, y reolwr y gwasanaeth yna. Um, ac, ac oedd y ti yn medru parhau weithio fanna a byw yn y Mae Colwyn? Ie, yep, nes i wneud am ychydig. Ie, yeah. um, yeah, so ni di symud, oedd y beis yn Pwlleli a wedyn pan nath ni symud i Fai Colwyn, oedd y beis yn symud i um, i Cynarfon, Cynarfon? cos oedd o'n yeah. on swydd sirol, so o'n i yeah, ar draws yeah, yeah, Gwynedd yeah, i gyd yeah. beth bynnag. Ond ar ôl cwpl o flynyddoedd, oedd, on, oedd yr A55 yn gwaith caled bob nos. Oedd, oedd nhw'n adeiladu rhyw baic llwybr beiciau. Oh, yeah. Ac oedd o'n cymryd dwy awr i mi cyrraedd adre yeah, weithiau sy'n bach yn ddiflas. So, a wedyn nes i weld swydd um, Yn Bae Colwyn, digwydd bod efo Comisiynydd Plant Cymru. Reit.
Um, a nes i wneud uh, swydd, swyddog polisi a chyfranogi, a nes i wneud cais, a hyd yn oed yn ystod y cyfweliad, o'n i'n meddwl, fi pia hwn. Ie. Os jyst yw teimlad... Mae hwnna'n medru digwydd, yn dweud? Ie. Ie. Ie. Da. Um, a... Ond, ond fydden ni'n meddwl, mae'r ffaith um, nes di astudio um, yn y coleg, pethau gofod cymdeithasol, y pholisi, mm. mae'r ma cyfan yn bwydo mewn i'r... Yndi, yndi. Yeah. Yndi.
Um, a jyst y ffordd un peth yn arwain mm. at y hmm. llall, cos o'n i wedi treulio chwe mlynedd yng Ngwynedd yn Yn jyst, os, osod gwasanaeth i fyny, wrth gwrs, o'n i'n gofyn wneud siw bod y gwasanaeth yn saff, o'n i'n dysgu yeah. andros o lot am gwasanaethau cymdeithasol ac yn ehangach. Yeah. A wedyn, efo Comisiynydd Plant, oedd o'n mynd yn lot ehangach. Yeah, o'n i wedi sure. mynd o, o Wynedd yeah. i Cymru. I Gymru, yeah. O'n i wedi mynd o plant yn nabal i plant. Pawb, ie. Yeah.
Um, a, ie, yeah, oedd o'n profiad Da iawn. Yeah. O'n i'n gweithio efo bobl arbennig. Yeah. Um, oedd hwnna un o'r highlights. Oedd yna criw ba... Oedd y prif swyddfa, swyddfa yn, yn Abertawe, yeah. ddim y bell o fama. Um, ond oedd y criw bach ohono ni mewn swyddfa yn, yn gogledd, um, yn, yn Bae Colwyn. Yeah. A, o, oedd hwnna, gaws, gawson ni lot o hwyl hefyd. Ac oedd o'n swydd mor Oedd swydd wahanol, swydd mm. eitha unigryw. Mm. O'n i'n mynd allan i siarad efo plant am hawliau plant yeah. um, a mynd i siarad efo myfyrwyr, efo darpa athrawon am, am yeah. hynny. Ond hefyd yr ochr polisi, o'n i'n yn, yn paratoi um, speeches ar gyfer y, yr Comisiynnydd Plant neu weithio mynd i siarad um, ar ran y swyddfa Yym, ie, dysgu lot a o'n i'n gofod bod yn eitha barod i i arwain a a helpu yr y y swyddfa os o'dd 'na cwestiwn am t'o' plant mewn gofal, plant anabal yym ie wahanol wahanol pyncie. A ond ie jyst dysgu dysgu cymaint a dysgu... Ie. ...sut ma' yym ie sut ma' llywodraeth yn gweithio efo llywodraeth lleol a, a sut mae um, deddfwriaeth a polisïau yn, yn, i fod i cael ei i gweithio allan yn reality. Oh, so, ie, yeah. yeah, yeah, swydd. Uh, Mae'n ma typical yn dydy, pan ti'n cael swydd, ti ddim wir yn gwybod sut peth ydi o. Na. A wedyn yn y swydd ei hun, um, meddwl, yeah. yeah, this, this is me. a chlymu gymaint o bethau yeah. at ei gilydd, pethau yeah. gydlynus yn yeah. perthyn i'w gilydd. Yeah. A... Yeah. O fanna wedyn, o ti fanna am... Um, Faint wedi sti? O'n i'n gweithio yna am rhyw, ia, rhyw chwe mlynedd eto. Chwe mlynedd, reit. A yeah. go fanna i ble sti? Wel, o'n i wedi bod yn, yn Bae Colwyn am dwi'n siŵr tua naw mlynedd yeah. i gyd. A just y galwad i, i gwasanaethu um, yr eglwysi Cymraeg yn, right. yn rhy gri, really. Right. Yeah. Um, a, a teimlo isio dyna be ni wir eisiau yeah. wneud. Yeah. A Howell, um, gafodd Howell galwad i'r ardal Bala. Um, so nath ni symud i Bala yn 2013. A fanna i chi... Wel, ddim i Bala, ddim symud i Bala, symud i Parc. Parc, y Bala, ie, yn hollol wahanol, ie, yn union. Um, a fanna i chi o hyd, yep. yn byw. Um, ag, ag symud o'r gwaith gyda'r uh, uh, Comisiwn Comisiynydd Plant i weithio Gyda'r yym panel cyd-enwadol? Ie, ie. So, o gwmpas yr un amser a t'od jyst y teimlad y galwad yn ôl i pethe Cymraeg, nes i dod yn ymwybodol o swydd newydd... Ie. ...yma. So swydd yym diogelu a hyfforddiant efo panel dio- wel diogelwch cyd-enwadol... Ie. ...fel oedd o ar y pryd. A eto, um, nes meddwl, o, mae hwnna'n edrych yn, yn diddorol. Yeah. A, a rhaid i mi dweud, yn y cyfweliad yna ges i yr un teimlad, o, oh, ie, yeah, fa ma dwi'n mynd i fod. Yeah. A, of course, yeah, ti ddim yn gwybod nes bod ti'n cael y, y galwad yeah, ffôn yeah. i dweud bod ti wedi cael y swydd, ond yeah. o'n i'n eitha sicr, ie, yeah, dyma lle o'n i fod. Um, yeah. So dyma lle wyt ti nawr, ac yep. wyt ti'n gweithio fel swyddog diogelu a hyfforddiant. Yep. Lly dwed rhyw gymaint wrthyn ni am y gwaith. Yeah, so, um, yeah, wrth gwrs mae gair diogelu, safeguarding yn Saesneg, yn hollol allweddol. Mae panel di bod mewn bodolaeth es o 2009. Mm. Um, Dwi'n meddwl lot o'r waith yn y dechrau oedd ei wneud efo o CRB, beth ni'n galw'n DBS rwan, yeah, yeah. Um, yeah, gwasanaeth datgelu a gwahardd. A oedd, oedd, oedd y, y bobl oedd yn gweithio i'r panel, oedd nhw'n gwneud y gwaith admin, really, mm. o'n wneud y, y DBS. Ond oedd, oedd, oedd, oedd y panel, oedd na, oedd na bobl o, o wahanol... Um, wahanol llefydd o doctoriad, oedd na bobl o gwasanaethau cymdeithasol, di, di, di cefnogi a di arwain um, uh, meirion oedd, oedd wedi cychwyn y panel yn wreiddiol i, i dweud, wel dyna be dyn ni angen, dyna, dyna llefydd dyn ni angen mewn lle. Mm. A, ac oedd bobl gwirfoddol wedi bod yn gwneud y rhan fwyaf o'r gwaith, yr actual gwaith diogelu. Ond ar ôl ychydig o flynyddoedd, oedd o'n ni'n gwneud rhyw fath o ymchwil a meddwl, actually, dwi'n credu bod ni angen rwy'n, rwy'n i wneud, rwy'n proffesiynol i wneud y, y gwaith yna. A yeah. dyna, dyna be, be dwi wedi bod yn wneud, really, yeah. gosod, um, yeah, Oedd, mi oedd na sylfaen da iawn, mi oedd na sylfaen da iawn, ond pan nes i cyrraedd yn 2013, oedd amser i ail sgwennu uh, polisia a gweithdrefna, mm. a dyna, dyna oedd tasg cyntaf fi, um, y, y, y polisi dechreuol oedd er mwyn i'n plant, a wrth gwrs mae enw yn, yn awgrymu bod o just ar gyfer plant, mm. ond erbyn 2013 oedd o'n hen bryd i gynnwys oedolion yeah. hefyd. So, um, yeah, nes i sgwennu llawlyfr diogelu grwpio bregus. Sydd gan bob eglwys. Yep, um, yep. Ac... Yeah.
So, oedd y fi a nath y panel um, gynnwys yr, er, er, Undeb yr Annibynwyr Cymraeg yeah. a'r Undeb Bydyddwyr Cymru yeah. um, a Eglwys Bresbyteraidd Cymru. So mae ma, es y dechrau, really, mae wedi bod yn enghraifft da iawn mm. o cydweithio a dyn ni'n dal yn yeah. cydweithio'n yn, yn hapus hyd yeah. heddiw yeah. a mae, dydy panel ddim yn elusen, um, oedd o'n wahanol reswm, oedd o'n eitha gymleth, ond mae gen i, dyn ni'n um,

Um, a, yeah. So, rôl y panel ydy wneud y polisi. Yeah a trio wneud hynny yn reality. Ie, yeah, gweithredu fe. Yeah, a wneud hynny yw bod ni'n cymryd cyfrifoldeb yn unigol, yeah. fel yeah. aelodau, fel eglwysi, a fel cymuned, yeah. am yn gilydd yeah. a, a, a sut i ni'n yeah, ymddwyn. Yeah. A fel, to, yn y panel rwan, mae fi, dwi'n gweithio dwi'n gweithio tri diwrnod a hanner, so ddim, ddim oriau mawr. Mm, mm. A Sian yn gweithio pedwar diwrnod yn neud o'r ochr gweinyddol, yeah. neud lot efo DBS. Wrth gwrs, fedrwn ni ddim neud o dros pawb, fedrwn ni ddim neud pob elfen o diogelu, ond be yeah. dyn ni'n neud ydy arwain arno fo. Yeah. So, Be oedd o'n dda wrth sgwennu y llawlyfr wrth cychwyn y gwaith, neu ail sgwennu, oedd 'na lot o waith 'di neud yn barod. Oedd hwnna'n roi'r sail da ar gyfer y hyfforddiant. Ie, ie. So nes i neud hyn yn y misoedd cynta, cyhoeddi hyn, a wedyn cynllunio hyfforddiant a dechra mynd ati i mynd rownd Cymru. Ie. Rownd y holl capeli. Ie. Y holl yym enwada. Ie. Yn yn neud y hyfforddiant. A wedyn ochr yn ochr â hynny, um, delio fo unrhyw beth sy'n codi. Mm. So mi all hynny fod um, uh, yeah, rhywbeth sy'n ddangos i fyny ar DBS, neu ella um, yeah, rwy'n rwy'n yn datgelu rhyw camdriniaeth mm, neu rhyw mm, problem mm, mm. yn y gorffennol, neu yeah. rwy'n yn ame bod, bod rhywbeth yn wrong ac arwain yeah. ar hynny i gyd. So mae'n ma, swydd amrywiol iawn, yeah. iawn. A, a dwi'n teimlo, dwi wedi tyfu yn y swydd, a yeah. mae wedi bod yn braf you know, cael naw mlynedd jyst i ffocysu a diogelu.
Yeah. Um, pan ni'n gweithio i Comisiynydd Plant, o'n i'n gweithio lot o pynciau wahanol. Wel, o ti jyst yn sôn am yr holl bethau yeah. yma oedd yn dod at ei gilydd yeah. ac yn perthyn i'w gilydd ac yn... Ie. Ie. A dwi'n cofio, os o'n i'n neud rhyw darn o waith, rhyw ymgynghoriad ar addysg, o'n i'n, o iawn, oce, dwi'n dallt hyn. A wedyn o'n i'n neud rhyw darn mawr o waith ar plant mewn gofal, o ie. A wedyn, o, addysg, a dwi 'di anghofio hyn. Ond be' sy' 'di bod yn braf dros naw mlynedd, wrth gwrs, mae pethe newydd a pethau i gofio a ddysgu, ond mae 'di bod mor braf gallu dysgu a adeiladu ar y gwybodaeth yeah. yn yr un maes. Um, yeah, a dwi wedi mwynhau hynny. A rhaid i mi ddeud, dwi'n you know, dwi, dwi teimlo'n lot fwy hyderus nag o'n i yn y dechrau. Yeah. O'n i ddim yeah. weld fy hun yn person hyderus am flynyddoedd yn meddwl, actually, dwi'n dwi dwi dwi Dim, dim eisiau swnio fel dwi'n gwybod pob peth, gos wrth gwrs dydw i ddim. Ond, ie, yeah, dwi wedi weld lot yn y nawn blynedd yeah, yna. Yeah, yeah. A mae lot o pethau dwi'n gallu defnyddio profiad. Ie, yeah, um, yeah. A mae'r ffaith fod ti'n berson mor gynnes mm. a hmm. hawdd i ymwneud â hi yn golygu bod Diolch. y broses o gydweithio fel yeah. eglwysi, fel unigolion, um, mm. i sicrhau bod Pawb yn cael y gofal dyledus. Mm. Fel Cristnogion, mae'n ddyletswydd yeah. arna ni. Yeah. Ond does na ddim byd yn bod ar ffurfioli'r peth, mm. neu cael rhyw fath o strwythyr yeah, o'n cwmpas ni yeah, mewn mae ffordd. Angen, mae angen, ie, yeah, cos be dwi'n teimlo weithiau, tom, pan dwi'n dechrau sôn amdano fo, ac allan mewn hyfforddion, bod, o, oh, diogelu, mae hynny'n mynd i fod yn ddiflas, a o, oh, mae hon jyst yn mynd on ac on yeah, am hyn. Yeah. Ond be dwi'n teimlo, os dyn ni'n osod y sylfaen cadarn. Yeah. Os dyn ni'n neud sio bod ni... A ma, pan o'n ni'n sgwennu y polisi, oedd o'n eitha anodd cael y balans. Dwi'n eisiau rhoi digon o gwybodaeth i yeah. bobl, ond dim eisiau bod yn hollol overwhelming. Yeah, yeah. yeah. Um, a be dwi eisiau, os dyn ni'n Gosod y pethau mewn lle um, a dilyn y cyfawyddiadau weddol straightforward. Yeah. Um, synwyr cyffredin ar un yeah, lefel, yeah, ynddo fe? Ydy, er bod synwyr cyffredin gallu amrywio. Ydy, wrth gwrs, wrth gwrs.
Ond um, wedyn, mae'n rhoi ryddid i bobl just cario ymlaen efo gwynidogaeth. Dyna ni, ie. Yeah. Um, a, a wedyn bob hyn a hyn, ail ymweld â fo i weld yeah. o sut yn ni'n neud. Neu os rhywbeth yn mynd o'i le, yeah. Yeah. o be fedrwn ni dysgu oddi wrth yeah. hynny. Yeah. Um, so, ie, yeah, mae, ie, yeah, dwi'n dwi'n mwynhau y gwaith. Mae'n ma, braf yn dydi bod rwy'n gallu deud bod dwi'n mwynhau gwaith. Mae'n amlwg bod angerdd gyda ti dros yeah. y gwaith sydd mm. yn beth ar ddechrau'r diwedd. Yeah. Ac yn gyffeiliad i ni fel eglwysi, fel enwad, a fel unigolion hefyd, yeah. yw bod, bod, bod hynny'n wir. Yeah. Yeah. A mae'n braf gallu wneud hyn mewn cyd-destun Cristnogol, mae hynny'n golygu lot i fi. Dwi'n cofio pan o'n i'n cychwyn yn y swydd yma, oedd yn rili ticlo fi ac yn i'n rili mwynhau bod ni'n gallu cychwyn cyfarfod efo gweddi. Yeah. Wrth gwrs, gweithio yeah, yn, y, yn y byd secular, bydd hynny yn hollol amhriodol. Dim yn digwydd, na. Ond hefyd yn y maes yma, dwi, dwi yn Dwi yn cydnabod, mae'n anodd, mae'n gallu fod yn anodd, yeah, mae'n gallu yeah. fod yn heriol. Ydy. A weithiau pan dwi'n siarad efo rwy'n ar y ffôn, dwi yn gallu deud at nhw, wel, os ydych chi'n licio, ni jyst cael gair o weddi am hyn. Yeah. Neu dwi yn, to bob sesiwn hyfforddiant, dwi yn, unai dwi'n neud gweddi, neu dwi'n gofyn i rwy'n, o, ti'n mynd i jyst neud gair o weddi, cos mae'n ma braf bod ni'n gallu dweud bod Dyw yma i arwain ni ac i helpu Gyda ni, ni yeah. efo hyn. A wneud yn Gymraeg hefyd, yeah. achos um, ti di byw dy fywyd yeah. llawer o dy fywyd nawr drwy yeah. gyfrwng y Gymraeg. Yeah. A dwi jyst eisiau mynd â ti nôl at yr hyn wedys di ar y dechrau, ynglyn â'r ffaith bod ti'n mynd i ddysgu iaith arall, mm. a bod ti'n mynd i fynd i wlad arall, yeah. o ti'n mynd i ddysgu... Um, Arabeg, yn doedd it? O ti'n mynd i fynd i Ogledd Africa? Nes di i Ogledd Cymru a fi ddysgus Gymraeg. Ond nes di rhywbeth nid anhebyg, do? Yeah, yeah. Um, ac ac mae'r cyfan yma yn tynnu plethu i'w gilydd ac yn tynnu i'w yeah. gilydd hefyd. Yeah. Yr holl elfennau gwahanol yma. Mm. Um, oedd yna o'r cychwyn. Mm um, dod i ffydd. Mm. Um, nes ti sôn wrtha i, cyn bod ni'n dod i wneud yr podlediad yma, bod na un peth wedi digwydd pan o ti'n bedair ar ddeg, oh. bod ti wedi mynd i siop Woolworths. Dwed yr hanes. So, yn...
yn, um, yn Newcastle, um, so pedair ar ddeg, o'n i ddim yn Christian, eto, yn yeah. cofio fi dweud, o'n yeah. i ddim yn gwybod dim am Gymraeg. Yeah. Ac o'n i'n eitha aml a pnawn di sadwn, o'n i'n mynd ar y bus i Newcastle. Ar ben fy hun, jyst crwydro rownd siopa yeah. am cwpl o oriau ac dal y bus adre. Yeah. Ac un pnawn di sadwn, o'n i di mynd i fewn i, i Woolworths a debyg dipyn ohonoch chi yn cofio Woolworths oedd y lle i werthu records. Yeah. Oedd na wastad rhyw ceddoriaeth. Yeah. Ac am ryw reswm, yn y prif Woolworths a Northumberland Street yn Newcastle, sy'n mynd i fewn a meddwl, be di ceddoriaeth yna? Ac oedd o ella eitha anghyffredin i Newcastle. Es i at y desg a deud, gofyn, you know, be di hyn, wrth gwrs, yn Saesneg. E, what's this? Yeah. Ac um, Morrison Orpheus Male Voice Choir. Ac uh, be oedd yn cael ei chwarae, y, y, y trac ar y pryd, oedd Mo Fawr Wyt Ti. Yeah. Ac am ryw reswm, oedd rhaid i mi brynu fo. Gosh. Ac dwi'n dwi yeah. eisiau deud, o'n i'n, o'n i'n hogan yn ei addegaeth yn normal, o'n i'n gwrando ar Radio 1, o'n i yeah, ddim yn yeah, gwrando yeah. am male voice choirs, o'n i ddim yn, ie, yeah, oedd hwnna yeah, dim classical music, Ond dim byd felly. Ond cor Meibion Treforys, siarad y ti. O'n i'n methu gadael y siop heb. Ie, yeah, diddorol.
Ac oedd yn LP, dwi'n cofio fo. Mawr. Ie, yeah, a yeah. dwi'n cofio y cyfa. A dwi'n cofio eistedd ar y bus, fel o'n i wedi prynu rhywbeth rili really drwg, o'n i'n i cuddio fo'n yng nghod, yn meddwl, sut dwi'n mynd i ma esbonio hyn i mam, bydd hi'n meddwl bod dwi'n hollol wallgo. Ac nes i cyrraedd adre, dwi'n hyd yn oed yn cofio chwarae fo llawer. Yeah, yeah. Ond rhaid ti gael e.
Oedd rhaid i fi cael o. Gosh. A flynyddoedd lawr y lein, debyg ebyn hyn siarad Cymraeg, a wrth gwrs efo ffydd cadan. Yeah A sylwi, andros dew, be oedd y ti'n neud? Be, just y hedyn yna? Ie. Yeah. Oedd y ti di just roi yn y mywyd, just, yeah. a, to, just y cariad a'r angerdd, just rhywbeth yeah. yn, yn, yn yr emyn Cymraeg. So, wrth gwrs, bob tro dwi'n clywed yr emyn yna, mm. dwi'n... Oh, dwi, mae, mae coes y fi dal... Dwi, hyd yn oed rwan, mae coes y fi dal yeah. yn teimlo fel jelly. Yeah.
Gosh. Ie. A dwi'n cofio o ran you know fel ti'n sôn am am bod yn barod i ddysgu iaith wrth gwrs t'wo' pan o'n i'n dod i nabod Hywel a dechre dysgu... Ie. ...Cymraeg dwi'n dwi'n swnio'n andros o positif fama ond oedd e ddim yn positif i gyd o'n i'n mynd yn flin ac o'n i'n mynd yn digalon... Siŵr iawn. ...a... Ie ie. ...a d- a dy- Hywel nath tynnu sylw fi at hyn deud wel oddet ti'n barod i dysgu Arabeg. Ie. O'n i fel O, o ie, oce. So, ie, yn dechrau sylwi, ie. Oedd hwnna, oedd Dyw yn paratoi yng nghalon i, a wedyn di, di, mae Cymraeg di dod i fewn trwy drws cefn. Mae, mae'n amlwg i mi bod na rhyw batrwm, rhyw rhywbeth, rhyw fath o jigsaw yeah. sydd wedi dod ynghyd. Um, A- a'r cyfan yn gwneud synwyr, a'r cyfan mm. yn rhan o gynllun Popeth yn adeiladu ar dy gyfer di. Yeah. Yeah. A mae'n braf yn dydy, dwi ddim angen dal y yeah. cynllun, cos yn amlwg bod Dyw yn gwybod yn well na fi be mae'n neud. Ie. Yeah. Wel, yeah.
dwi'n meddwl, ar y nodyn dyrchafol hwnnw, Dwi am ddiolch yn fawr i ti Julie am ddod mewn heddi i siarad â ni, i rannu dy fywyd di gyda ni, ac i sôn chydig am dy waith ac am dy deulu a, a phob dim! Mae'n heintus! Diolch yn fawr i ti am ddod yma i fod yn rhan o'r cwmni bach. Diolch i ti, diolch Elinor.
Wel, nes i fwynhau yr awr honno yng nghwmni Julie yn ofnadwy. A does gen i ddim byd ond edmygedd tuag ati hi. Yn rhywun ddaeth o gymuned wledig ond ôl-ddiwydiannol yng ngogledd Lloegr sydd wedi cymryd bob cyfle, pob her a chofleidio'r cyfan yn gyfan gwbl i chalon yn hollol, hollol agored. Gobeithio y gwnaethoch chi fwynhau y cwmni bach yma ac os wnaethoch chi, Dwedwch wrth bobl eraill ynglŷn â'r cwmni bach. Am y tro, pob hwyl!